Чорыбызның данлыклы язучысы Камил Кәримовка тап булдым. Камил әфәнде, беренче гаиләгез белән ник аерылыштыгыз? Шундый яшь вакытта өйләнгәнсез малай. Син мине мөгаен берәр артист белән бутыйсың, кем белән дә булсаем. Чөнки мин уже инде әллә зиһен таралды, нәрсә, мин уже хәтерләмим дә, кайда беренчесе, кайда икенчесе, кайда өченчесеме. Ләкин Менә хәзер инде 35 ел бер гаиләдә яшәгән кеше нәрсә санарга тиеш ул? Ник өченчесе дә бармыни?
Мин хәзер бәхетле Бардыр инде алар ничә бу алар әкренге үзләре килерләр аны әле алар сиңа интервью бирерләр килеп алла бирсә әгәр дә булсалар. Сез ризамы соң?
Булмаска да мөмкин.
Соң инде әгәр алай бик мин синең укучыларың өчен бик кызыклы кеше булсам, эзлән, эзлән. Ну мин бик э, бер э, нидән таптым бит, берничә хатыныгыз белән аерышкансыз, бик яшь өйләнгәнсез, 19 да 20 дәме соң. Ул мин. Ә син минем әдәби әсәр буенча фикер алсасың икән. Юк, юк. Бултлардагы бу сюжет бу минем. Ой, алайса, яңа роман язам хәзер. Әйе. Син аннан соң яңадан интервью аласың. Аннан соң моның саны артырга мөмкин әле, яме. Шулаймы? Әйе, шул Тургайлы бутларның икенче китабы чыкканны көтик әле. Ә менә беренче никахтагы улыгыз белән э, аралашасызмы? Аңа ярдәм итәсезме? Яшерен батыры түгел, минем беркем белән дә никахым юк.
Хәзер дә никахыгыз юкмы? Беркем белән дә никахым юк.
Әйе. Сез менә хәзерге хатыныгыз белән никахсызмы? Юк, загыслы гына закон. Загыслы?
Әйе. Ә мулла чакырырга уйламыйсыз менә бүгенге әңгәмәдән соң? Муллалар белән гел күрешеп торабыз, Аллага шөкер, эми хәер фатиха да барсы да. Ләкин Никахка чакырмыйсызмы? Юк, юк, никах укыткан.
Кайсы мулла белән э, ни э, якын мөнәсәбәттә дип Эй, әйтик? андый- Күңелегез хуш килә. Кайсы муллага? Безнең, безнең мулла дигәннән, э, нидән, э, теге Болгар мәчетендә безнең Ай, Ой, кызлар килде тагын тоттым. Син Ә, кызлар, менә бу кызларга гашыйкмы син? Кыз- Озатасыңмы? Аллага шөкер, бик чибәрләр, яшьләр бик матур. әйе. Хәзер бит шундый мода китте. Яшь кызларга өйләнәләр. Ничек уйлыйсыз, Камил Кәримов? Акчаң җитсә өйлән ник. Ул Ник акча кирәкмени?
Ә бай Чибәр- бай кызга чибәр, әйләнсәгез. бай- чибәр кызга өйләнер өчен акча кирәк, чөнки аңа калдырып китәсе бар, яме. Безнең калдырып китерлек әйбер юк, просто шуңа күрә. Сезнең романнар бар бит, җан кисәге. Ул роман безгә э, ул романда чыккан гонорар белән хәтта санаториягә да барып җитеп булмый. Шулаймыни?
Әйе. Ник алай? Ә 10 ел элек бит 40 шар ел яшәп була дип әйтәдер. Социализм чорында шулай иде. Яме. Рәхмәт әле бастыралар бит. Бушлай бастыралар, акча сорамыйлар басканга. Бүген кемнәрдер бит акча түләп бастыра. Күп кеше сезне уйлый бит, шерп байыган Камил Кәримов ди. Рухи байлыгым, Аллага шөкер. Ә, рухи байлык. Ә болай чиреп баймадык. Балаларым үзләре эшли, аларга миннән бер нәрсә кирәкми. Шуңа күрә бай дип саныйм үземне. Элек бит балалар үстердек. Әйе, әйе. Үзләре мөстәкыйль, үзләре. Менә монда машиналар тора, болар барсы да сезнекеме? Әнә. Менә араларында минекенә шаганы бар. Кайсы?
Менә кара озынча бер форт күрсәгез, шул минеке булыр. Ә, шулаймы? 6 ел инде җиртә Аллага шөкер. Ярый, киттем, киттем. киттем. Яхшы. Пока-пока. Яхшы, аяк астына карап җыр тайгак, яме. Ярый, исән сау булыгыз.
Сиңа махсус тайгак җул әзерләделәр. Яңа уңышлар, романнар көтеп калам. Давай, сау бул. Ярый, киттем, җәмәгать.